Meta norqod għand in-nanna dejjem nismagħha tqum u toqgħod bil-lejl. Dejjem tgħidilna li ma tkunx tista' torqod sew, daqqa twaħħal mis-sħana, daqqa minn xi ħsibijiet. Imma din il-problema x'tista' tkun?
L-insomnija fl-anzjanija komuni mhux ħażin. Fil-fatt, ħafna nies jiġu fil-klinik u. jagħmlu dal-complaint lit-tabib u t-tabib irid joqgħod attent li qabel ma jagħmel preskrizzjoni, għax dik hija l-iktar ħaġa faċli, li jispjega li hemm xi ħaġa normali li l-anzjan inaqqas il-kwalità tal-irqad. Inaqqas ukoll l-ammont tal-irqad imma l-iktar il-kwalità u l-kwalità għax jorqod inqas fil-fond l-anzjan, b'mod naturali jiġifieri. Allura dik hija xi ħaġa li rridu naċċettaw għax hija parti min-natura. U n-natura ma nistgħux immorru kontriha, rridu ngħinuha u mmorru magħha. U allura jagħmel inqas parti fil-parti deep sleep ngħidulha u jħossu inqas sodisfatt meta fl-aħħar mill-aħħar iqum filgħodu u jara iħossux li raqad raqda tajba jew le, u dik irridu nispjegawhielhom.
Li norqdu tajjeb huwa bżonn. Flimkien ma' dieta bilanċjata u konsum ta' ilma, l-irqad hu neċessarju biex ngħixu ħajja kif suppost. Persuna anzjana li repetutament ma tkunx tista' torqod se jkollha problemi li mbagħad jitfaċċaw matul il-ġurnata.
Mela, in-natura tat lill-bniedem l-irqad biex isservi bħala ċarġ biex il-ġisem tagħna fiżiku u l-ġisem tagħna l-moħħ tagħna jieħu ċ-ċarġ li għandu bżonn biex ikun b'saħħtu. Issa, il-ġisem tagħna u l-moħħ tagħna għandu ċertu riżerva, jiġifieri m'għandux bżonn li jorqod kull jum l-istess ammonti, jiġifieri jista' jkun li inti tiġik okkażjoni li għandek bżonn tolqot inqas u ma ġara xejn, imma jekk kull jum ikollok nuqqas ta' rqad għal xi raġuni jew oħra, din ħa tispiċċa billi inti jkollok konsegwenzi. imħabba fiha u jista' jkollok konsegwenzi kemm fuq ġismek fiżiku kemm fuq ġismek mentali. Fuq ġismek mentali jista' tispiċċa jkollok dipressjoni pereżempju jew ansjetà jew attakk nervuż, tibda taħtaf in-nies u ma tkunx qed tiffunzjona sewwa u anke l-konċentrazzjoni tonqoslok. Il-ġisem fiżiku tagħna Tista' timrad, tista' ġifieri tkun iktar suxxettibbli għal mard bħal infezzjonijiet pereżempju għax is-sistema immunitarja tagħna tonqos u nkunu iktar suxxettibbli li nimirdu b'dal-mod.
Il-persuna tagħmel sew jekk titkellem dwar din il-problema mat-tabib tagħha. Mhux bilfors li tingħata mediċini. Jista' jkun li bi ftit tibdil fir-rutina ta' kuljum, il-persuna jirnexxielha terġa' tibda torqod kif suppost.
Mela, biex nagħtu parir lil anzjani li jkunu kollhom dan il-problema ta' nuqqas tarqad, nibdew b'dik li ngħidulha sleep hygiene iktar milli nagħtu l-mediċina. L-anzjan jiġi għandna biex nagħtuh il-mediċina, imma rridu nedukawh l-ewwel billi nkunu ċerti li qed jipprattika dik li ngħidulha sleep hygiene, fosthom li bniedem jipprova iżomm il-ħin tal-irqad u l-ħin tal-qawmien kemm jista' jkun l-istess ħin. li ma jagħmel eżerċizzju matul il-jum ħalli jaħli l-enerġija imma l-eżerċizzju ma jħallihx għall-aħħar sagħtejn qabel ma jorqod. Li jipprova jiekol tajjeb matul il-ġurnata u mbagħad qabel ma jorqod mhux jiekol ikla kbira imma jiekol snack, jiekol xi ħaġa ħafifa. Ix-xorb l-istess, xorb alkoħoliku, Allavolja hawn min jużah biex jibda jorqod bih, imma fl-aħħar mill-aħħar dan jekk tieħdu qabel ma torqod jista' jkun li jqajmek imbagħad wara ftit. L-istess bħal affarijiet bħal kafeina, affarijiet drinks li jkun fihom il-kafeina wieħed jipprova jiffranka li joħodhom qabel ma jorqod.
Jekk inti anzjan jew anzjana li ħafna drabi ssibha diffiċli biex torqod, serraħ rasek li m'intix waħdek. Statistika internazzjonali turi li 30 fil-mija tal-popolazzjoni tbati biex torqod. Fl-Istati Uniti biss hemm aktar minn għaxar miljun persuna li jieħdu mediċina biex ikunu jistgħu jorqdu. Tikka aktar fuq saħħtek. Kemm-il darba nisimgħu dwar l-effetti ħżiena tat-tipjip fuq il-pulmun, fuq il-qalb u fuq is-saħħa b'mod ġenerali. Riċerka ġdida issa Qed tassoċja saħansitra t-tibdil tad-DNA kkawżat mit-tiplib. Jidher li dawn l-effetti negattivi fuq id-DNA jibqgħu preżenti saħansitra wara 30 sena li l-persuna tkun waqfet tpejjep. Għal ħafna forsi din tista' tidher aħbar negattiva biss. Iżda xjentisti qed jaraw l-għad pożittiv. Jekk wieħed jirnexxielu jidentifika t-tibdil li seħħ fid-DNA minħabba t-tipjip, dan jista' jiġi indirizzat u b'hekk tkun tista' tiġi studjata kura għal ċertu mard kawżat mit-tipjip. Però kif ngħidu dejjem f'dawn iċ-ċirkustanzi, l-ideali hu li ma nibdew qatt il-vizzju tat-tipjip. Tikka aktar fuq saħħtek nhar it-Tnejn.